Iň soňky bölümi, şoň üçin hem size şu wagt saz çalyp berdim. Ýagny iň soňky bölüm diýemde iki müň ýigriminji ýylyň iň soňky bölümine hoş geldiňiz. Hemmäňiziň ýetip gelýän täze ýylyňyz bilen Media TMAň adyndan, öz adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan. Hem-de dostlar bir zady belläp geçeýin, täze ýyldan soň indi bölümler sekiz otuzda däl-de nol nolda, ýagny sekiz nol nolda boljakdyr. Konkursy jemlän göni filmi da dostlar görensiňiz görmedik bolsaňyz ýutubda sahranit etdik görüp bilersiňiz konkursda ýeňijileri saýladyk ähli baýrak gazanan dostlarymyz baýraklaryňyz nesip etsin gutlaýan ýakynda da baýraklaryňyz gowşurarys gowşuramyzda wideo çekeris we agzalarymyz bilen paýlaşar hem-de iPhone on bir utan gyzymyz bilen düýn Mediatm-a Instagramda göni efir etdik, onam sahrend etdik, isleseňiz Instagramdan onam görüp bilersiňiz. Iki akkauntymdan gatnaşypdym i Anja çykdy. Anja çykdy berekella. Hä Anja eýleki akkauntyn ady. Sag boluň.
Gaty gaty köp diledim. Alla şu efiri görüp otyrmy. Allajan maňa çykaýmazmyka, Gözel çykaýmazmyka, Anja çykaýmazmyka diýip. Efirde bardyňmy ýaňy? Awa ýaňy ýazdym görmediňiz ýazanymy. Demek seredenem boldum muny. Kän ýazýalar görüp bolanok. Kliplerimize başlaýas ýylyň iň bet aýdymçysy we iň bet repçisi saýlanan Söhbet Jumaýew we Sap Jumaýew Sallyhly klipi diňleýäs. Täze ýylda hiç ýerik giderizok diýdim näme? Giderizok. Dogry zat.

Täze ýyl aýdymy. Bu gün hip hop dünýäsinden täzeliklerimiz köp. Narzias feat. Men Mekan.

Youtube täzeliklerine gelemizde dostlar iki müň ýigrimi nji ýylyň iň betlerini saýladyk iň bet zenan bagşysy iň bet oglan ba iň bet insta blogerler eýleň beýleň görmediklerimiz bar bolsa şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Dostlar bilşiňiz ýaly Media Tma Youtube kanalynyň soobşstwosynda ýagny toplulyk diýlen ýerinde ýylyň iň betleri ýylyň iň aktiwleri diýip saýlaw geçirdik aýdymçylaň iň Betleri rapçylaň. Geldik indi iň gowy şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyzy köneleri ýatlar şagajygymyzy dostlar täze ýyla ýakyn diýip täze ýyl aýdymyny aldyk. Ak maýanyň ýoly, ýyllyglar şem ýaly, Ýürekler arzuwlardan doly.

Şagajyklarymyzyň diri teswirleri okamaly şagajygymyza. Geçenki bölümde birinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Gadam molla Udaçonna diýipdir, Udaçi! Media tm instagramdan bize ýaz Gadam. Gyzykly teswir ýazyp ikinji baýragyň eýesi bolan dostumyz Gyzykly wideolar diýe ady gowy goşgy ýazypdyr. Soranmyş Döwran Jeýtinura bakyp segsen üçünji bölümi aýdyp bersene Jeýtinur hem diýenmiş Nedowolny bakyp kompýuter berdimä işläbersene Owadan teswir ýazypdyr Bize mediatm instagramdan ýazyp bilersiň Tama music şeýle diýipdir Mediatamadan akrostiş düzüpdir Menden size salam bolsun Ejelerimiz bagtly bolsun diňe öňe gadam bolsun iň gyzykly bölüm gelsin adamlar şatlanyp gülsün täze ýylyňyz gutly bolsun maksatlarymyz hasyl bolsun diýipdir. Magtymguly Halymow şeýle diýipdir. Korroçe orsça ýazypdyr. Näme diýýär? Täze ýylda diýýär hemmäňizi täze ýyl bilen gutlaýan diýýär. Gyzlara oglan, oglanlara-da gyz Wedýa köp pul dileýän diýýär. Hemmäňiz udaçi diýýär. Şu ýerden okap bilersiňiz. Anton Altyn şeýle diýipdir. Tüweleme hiç kime-de laýk basylmandyr. Ýetip gelen täze ýylyňyz bilen diýip. Hemem siziň salýut sözüňiz ba inşallah täze ýyla nesipdir. Salýut sözümizi öňem düşündirdim a, Anton. Neme, uly meýdan bolmasa atyp bolanok. Bärde dom kän. Ogulnur Akmyradowa şeýle diýipdir, Parruski bilesenmi diýdiňmi, Döwran diýipdir. Şeý diýdim. Şu alşan ýaky gampyrkol, porkol şeýle diýipdir. Maroň täze aýdymy prosto çözýär, gowy bolupdyr, brawo, Maro. Nuroý şeýleräk diýipdir, Hemmäňizi ýetip gelýän Täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Daşary ýurtda okaýanlar Täze ýylda hemmäňizi öz maşgalamyza dolanmak we eje-kakamyzyň ýyly mährinden ganmak nesip etsin diýipdir. Nesip bolsun.

Bulam bir hili boldum indi näme diýeýin waý. Haýal çykmazda işiň sesi haýal çykýada. Ýok gül ýaly sen görüp durmuň.
Hä be otayda görünýäne.
Aýda bakýyn durme.
Daway daway bas bas. Gowy bolan özi kir maşyn işletýän. Dogrymy? A bärde iň betleri aýdyp geçeýinmi onda iň betleri hem saýladyk şu ýerden geçiň diýeýinmi? Bärde fakt aýdyp geç otyrsyň sen fakt.